Gwenallt, mab i rieni o Sir Gaerfyrddin, un o gyn-garcharorion Wormwood Scrubs a Dartmoor, darlithydd yn y Gymraeg yn y Brifysgol yn Aberystwyth, ac yn ei gerddi wedi mynd â ni mor bell â'r coed yng Nghaersalem, ond yma ym Mhontardawe, yn Wesley Terrace, y mae'r daith yn cychwyn. Ganed Gwenallt yma ar Fae y Dynawfed 1899, yn Sir Forgannwg. Ond o Sir Gaerfyrddin oedd i rieni, un o fferm Aberglwyddeth, ger New Wynn oedd Mary, i fam, tra cafodd i dad Tomos Ehedydd, i eni, yn fferm Esgair Ceir ger Rhyd Cymerau. Rydyn ni'n gweld Gwenallt yn aml wedi cael ei ddal rhwng dau le. Mae diwydiant byd y pwll glo yn galw ar ei galon e a felly hefyd fyd amaeth. cefn gwlad. Mae rhyw ysfaidd ianc ynddo fe o hyd a pan mae e myd y naill, mae e fel pe bydde fe'n dyheu am gael bod y myd y llall. Ac i ni'n gweld yr un math o dynfa ar waith yng ngherddi T.H. Parry Williams yn aml hefyd. Dyna chi un gerdd sydd yn crisialu hyn o safbwynt Gwenallt, ydy'r gerdd sydd ganddo fe i Sir Forgannwg a Sir Gaerfyrddin, lle mae'n sôn am ddyneiddiaeth y pwll glo, duwioldeb cefn gwlad, tawe a thywi, Canaan a Chymru, deiar a nef. Ond be fu newid ar Sir Gaerfyrddin? Yn y gerdd Gwlad Adfeiliedig, fe ddangosais fod bythynnod a thyddynnod yn adfeilion yn y sir, Y rhyfel yr awn iddi a cheffyl i'w bedoli yn wag, a gweithdy'r saer wedi cau. Ac yn rhith cymere ei hun, y mae'r comisiwn coedwigo wedi plannu coed ar ddwy ffarm y bues i'n gweithio arnyn nhw, sef Ysgyrcyr a Thir Bach. Ac y mae Ysgyrcyr, Y ffarm lle y ganed fy nhad, heddiw yn fyrddin yng nghanol y coed.
Er mai ym Mhontardawe y cafodd o'i eni, yma, yn yr Allt Wen, y cafodd o'i fagu. Mi symudodd y teulu yma i Railway Terrace, ac mi oedd llenyddiaeth a chrefydd yn bwysig iawn ar yr aelwyd. Un o'r llyfrau pwysica yn y cartre, ar wahân i'r Beibl, oedd yr Ysgol Farddol gan Dafydd Morgannwg, ac wrth fodio drwy'r gyfrol hon y dysgodd Gwenallt am y gynghanedd. David James Jones oedd ei enw bedydd, ond pentre'r Allt Wen roddodd ei enw barddol iddo fo, Gwenallt. Roedd ardal Pontardawe yn ardal ddiwydiannol iawn, ac roedd caledi i'r gwaith wedi cael effaith fawr a'r Gwenallt. Mae peryg i ni feddwl bod trychineb diwydiant yn rhywbeth sy'n digwydd pan fo nifer o bobl yn colli bywydau. Ond mae colli un yn ormod, yn drychineb. A phan oedd Gwenallt yn bymtheg oed, bu damwain ymhwll glo tarenni Gleision. ac fe deimlodd Gwenallt hyn i'r byw, roedd e'n gwbl ymwybodol o beryglon y gwithe, a fe ddath y perygl hwnna yn drasiedi bersonol iawn i deulu Gwenallt, fel i ni'n gwybod. Nawr, mae Gwenallt yn perthyn i'r ganrif ddiwetha, ond yn yn canrif ni, bu damwain arall yn yr un pwll, pwll tarenni gleision, pan gollodd pedwar o bobl i bywydau. Mae diwydiant a gwastraff diwydiant yn gallu bod yn ddansiarus iawn. Gwaith dur a gwaith alcan oedd prif ddiwydiant y pentre. Yr oedd yno hefyd lefel lo, aelwyd y sychan, ac yr oedd yno waith cemi. Ac yr oedd rhai o'r pentrefwyr yn gweithio ym Mhwll Glôt ar Eni Gleision, pwll rhwng Ystalyfera a Phont Ardawe. Ond yn y gwaith stîl a'r gwaith tin, dau waith tin, yr oedd y mwyafrif o'r gweithwyr yn gweithio.
Mewn ychydig, symudodd y teulu i'r tŷ hwn. Ni oedd yr Allt Wen rhwng dau fyd i Gwenallt. Y byd gwledig, tawel i un cyfeiriad, a diwydiant trwm Pontardawe i'r cyfeiriad arall. Roedden ni yn mynd y tu allan i'r pentref wrth gwrs, mynd i ochr y graig i hela mwyar duon, i gasglu llysi i duon bach, a chario rhedyn crin ar ein cefnau mewn sachau i'w rhoi yn sarn o dan y moch. Eto y gwaith dur a'r ddau waith alcan ar lawr y cwm, y tipiau a'r staciau, sŵn rheolaidd yr hwter, y mwg a'r mwllwch, yr haen, y byd diwydiannol peiriannol hwn a ddylanwadodd drymau o ddigon arnon ni. Yn ogystal â chaledu'r gwaith, un digwyddiad arall a gafodd effaith fawr ar Gwenallt oedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Yn 1916, Dyma basio deddf, deddf gwasanaeth milwrol, oedd yn mynnu bod pob dyn rhwng 18 a 41 mlwydd oed yn gorfod ymrestru i rhyfel. Nawr dyma'r cyfnod pan welon ni Gwenallt yn ymuno â'r ILP, yr Independent Labour Party, y blaid lafur annibynnol, plaid a safai'n gadarn yn erbyn rhyfel. Ac yn y cyfnod hwn hefyd, Welon ni ddadrithio Gwenallt gan grefydd, roedd cymaint o weinidogion yn pregethu o blaid rhyfel.
Ac roedd Gweinidog Gwenallt, Gweinidog Soar Pontardawe i hun yn cefnogi'r rhyfel. Dyna un rheswm pam y trodd Gwenallt i gefn ar grefydd am ran hir o'i fywyd. Roedd y ffordd roedd y bobl gyffredin yn cael eu trin mewn rhyfel. wedi siglo i ffydd. Penderfynodd Gwenallt wrthod cofrestru ar fyddin, ar y sail i fod yn wrthwynebydd cydwybodol. Cynhaliwyd tribiwnlys ym Mhontardawe a Gwenallt oedd y Pontardawe Assistant Teacher. Fe gwrthodwyd a chafodd ei arestio. Rhwng 1917 a 1919, treuliodd gyfnodau yng ngharchar Wormwood Scrubs a Dartmoor. Yn y carchar, nid person oedd Gwenallt, ond rhif B421. Ond roedd llenyddiaeth a barddoni yn dal i fynd a'i fryd, a darllenai lyfrau fel Crucifiers and Crucified a Songs of Freedom. Wedi cyfnod y rhyfel, mi dreuliodd o flynyddoedd fel myfyriwr yn y brifysgol yn Aberystwyth. Ac yna, ym 1926 mi gyflawnodd o'r gamp o ennill y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe. Mi ailadroddodd o'r gamp ym 1931 drwy ennill efo'i awdl, breuddwyd y bardd. Ond, ym 1927, mi ddigwyddodd rywbeth fydda'n cael effaith fawr ar fywyd Gwenallt. Mi gafodd ei dad i ladd o achos damwain ar safle gwaith Gilberston yma ym Mhontardawe. Mi ddisgynnodd metal tawdd arno fo, a chafodd ei losgi'n ddrwg. Bu farw ychydig wedyn yn yr ysbyty yn Abertawe. Dyma un o'r ddwy fynwent y mae Gwenallt yn sôn amdanyn nhw yn ei gerdd Y Meirwon. Dyma lle mae bedd ei rieni fo, ac mae o'n sôn am angladd ei dad. yn benodol. Roedd Gwenallt yn bell i ffwrdd oddi wrth i dduw y diwrnod hwnnw. Yr un mor bell â'r system gyfalafol oedd wedi achosi'r rhyfel erchyll. Yr un system oedd wedi lladd i dad a.

fflag. Yn fuan wedyn cyrhaeddodd Gwenallt Aberystwyth, ond fel darlithydd y tro hwn. Bu'n gweithio gyda chewri fel T. Gwyn Jones a T.H. Parry Williams. Ym 1938, pan oedd yn ddarlithydd yn Aberystwyth, collodd Gwenallt i fam. Ac mewn llythyr at ei gyfaill, dwedodd Gwenallt, Nid oes gennym gartref mwyach, ac ni fydd unrhyw gysylltiad rhyngof mwy ag Allt Wen a Phontardawe, dim ond y bedd. Poeni am y ddynoliaeth a cheisio meddwl am well byd oedd testun cerdd olaf Gwenallt, y coed. Ond yn wahanol i'r coed oedd o amgylch hen gartref i dad yn Esgair Ceir. Mae'r coed yma ger Caer Salem yn cynnig gobaith yn y ffordd y maen nhw'n yn atgoffa ni i gyd o'n cyfrifoldeb. Oedd, roedd Duw a Christ wedi adennill eu lle yng nghalon Gwenallt ar ôl y cyfnod o ddiffyg ffydd.
Pan fydda i'n edrych ar y casyn hwn, a ni agor e, a chael sbectol Gwenallt, fyddai'n meddwl yn aml tybed Beth welodd e drwyddi? Welodd e Grist, ac yna Marcs, ac yna Crist eto. A thrwy'r cwbl, dwi'n meddwl mai chwilio oedd e am chwarae teg i Gymru ac i'w gydddyn. Maen nhw'n dweud bod angen dychymyg ar fardd. Wel, falle wir. Ond mae angen profiad hefyd, a siarad o brofiad mae Gwenallt yn wneud yn y Meirwon. Ac oherwydd hynny, mae'r gerdd yn yn hysgwyd ni.
Bydd dyn wedi troi'r hanner cant yn gweld yn lled glir y bobl a'r cynefin a foldiodd ei fywyd e. A rhaffau dir am deu'l dynaf wrthynt hwy yw'r beddau mewn dwy fynwent yn un o bentrefi'r de. Wrth yrru ar y feisiglau wedi eu lladrata o'r sgrap, a chwarae rygbi dros Gymru a phledrennu moch. Ni freuddwydiais y cawn glywed am ddau o'r cyfoedion hyn yn chwydu eu hysgufaint i fwced yn fedru'r goch. Ein cymdogion, teulu o Ferthyr Tudful oeddent hwy. Y Merthyron oedd yr enw arnynt gennym ni. Saethai peswch pump ohonynt yn eu tro dros berth yr ardd.

Nid yr angau a gerdd yn naturiol fel ceidwad cell, a rhybudd yn sŵn clonciau neu allweddi llaeth, ond y lliwpart diwydiannol a wnaed yn sydyn slei o ganol dŵr a thân ar wir wrth ei gwaith. Yr angau hwteraidd, yr angau llychlyd, myglyd, meddw. Yr angau a chanddowarswyd tyngedfen las

a bwcedau do angau yn atgo tan ddiwedd oes, yn cario glo, torri coed tân a dod i'r ardd, ac yn darllen yn amlach hanes dioddefaint y groes. Gosodwn ddydd Sul y blodau ar ei beddau bwys, o rosynnau silicotig a lili morwelw ar nwy, a chasglu rhwng y cerrig annhymig a rhwng yr aneidfed gwrb, yr hen regfeydd a'r cableddau yn eu hangladd â'i hwy. Diflannodd yr Utopia ar gopa gellionen y ddynoliaeth haniaethol, y byd di-ddosbarth a di-ffin. ac nid oes a erys heddyw ar waelod y cof ond teulu a chymdogaeth, aberth a dioddefaint dyn.